Nilqakom għal episodju ieħor ta' Nifmu l-AI. Fl-aħħar episodju, stabilixxejna l-bażi teoretika tal-LLMs, Large Language Models, li, fi klim sempliċi, huma modelli tal-AI imrawma fuq test vast li jifmu u jiġġeneraw il-lingwa tal-bniedem. kelma b'kelma, sentenza b'sentenza, sakemm ir-risposta tinstema' qisu kitibha l-bniedem. Tkellimna fuq dak l-istudent li qara kull librerija fid-dinja. Tkellimna dwar hallucinations, tokens, prompts u anke training cut-offs. Mbagħad għalaqna b'fatt interessanti.

Allura l-mistoqsija tal-lum mhijiex x'inhu LLM, dik diġà wieġibniha. Il-mistoqsija tal-lum hija u allura? Xi tfisser li din it-teknoloġija li diġà tintuża minn nofs Malta? Fil-mobile tiegħek, fl-emails tiegħek, fix-xogħol tiegħek. Xi tfisser għalik? Għas-salarju tiegħek, għat-tfal tiegħek, għad-demokrazija tiegħek. Għax it-teorija tinftiehem, imma l-prattika hemmhekk forsi wieħed jibda jitħawwal xi ftit. Ejja nibdew bl-aħjar argument possibbli. Immaġina li għandek biznis żgħir f'Buġibba. Tbih il-boat trips. Titkellem bil-Malti. Emails bl-Ingliż forsi dejjem kienu xi ftit diffikultużi, ma llum l-LLM tagħmilhom lok f'sekondi. U int f'daqqa waħda irbaħt sija jew iktar kuljum. Issa, immultiplika dan fuq ekonomija sħiħa. Fil-fatt, studju tal-Federal Reserve Bank of St. Louis tal-2025 jgħid li ħaddiema li jużaw Generative AI huma 33% aktar produttivi fis-siegħa u dan jittraduċi f'madwar 1.1 fil-mija żieda fil-produttività tal-ekonomija kollha. 33 fil-mija Dak mhux titjib żgħir. Dak huwa shift strutturali. U mhux biss teorija. Fil-fatt studju magħruf mill-MIT u Stanford tal-2023 sab li l-customer service workers li jużaw l-AI assistant raw 14% titjib fil-produttività. U l-aktar ħaġa importanti, l-akbar benefiċċji marru għand dawk bl-inqas esperjenza. Mela hawnhekk l-AI qed taġixxi bħala equalizer. Issa aħseb ftit fuq Malta. Għandna nuqqas ta' ħaddiema. Skills shortages. Pressjoni fuq sectors sħaħ. L-LLM qed jgħin lil juniors jilħqu lil l-experts So, mhijiex teddida, hija opportunità. U d-dinja ta' xogħol diġà qed turi fejn qiegħda. Fil-fatt skont survey globali ta' McKinsey fl-2025 jgħid li 88% tal-organizzazzjonijiet diġà qed jużaw xi forma ta' AI. U 64% jgħidu li din ġabet innovazzjoni li qabel ma setgħux jagħmlu. U Malta kif in is-sitwazzjoni? Skont EY Malta Attractiveness Report tal-2025, 79% tal-investituri barranin jaraw lil Malta bħala destinazzjoni attraenti għall-investiment barrani, u din hija qabża kbira sena fuq sena. Parti minn dan, l-ambizzjoni fost oħrajn li nkunu AI friendly country u nabbraċċaw l-era diġitali biex bekk allura nkunu. Jekk tkun ottimist, tista' tgħid li qegħdin fil-bidu ta' rivoluzzjoni fil-produttività. U Malta tinsab f'pożizzjoni tajba biex tieħu vantaġġ minna. Issa, ejja nħarsu lejn in-naħa l-oħra. Għawni il-problema bil-produttività mhijiex maqsuma b'mod ugwali. Ħanatu eżempju. Meta daħlet l-Steam Engine, ħolqot rivoluzzjoni fil-produttività. Imma kienet ukoll brutali għal ħafna ħaddiema. Il-qliħ mar għand min kellu l-kapital. U l-ħaddiema kienu dawk li sofrew. U dan ħa kważi seklu sħiħ biex ibbilanċa ruħu. Issa, miex qed ngħid li l-AI ħad tagħmel istess. Qed ngħid irridu nistaqsu. Għax rapport tal-AMF tal-2024 jgħid li madwar 60% tal-impjiegi fil-ekonomiji avvanzati bħal Malta huma esposti għal AI u minn dawn madwar terz huma f'riskju reali ta' displacement. Issa, f'Malta. Skont rapport simili tal-IMF tal-2025, ġi stmat li madwar 30% tal-workforce Maltija hija f'riskju ta' displacement. Wieħed minn kull tlieta. Ġifieri jekk inti f'kamra ma' tliet kollegi, statistikament wieħed minnkom. U dan mhux distribwit b'mod ugwali. Fil-fatt l-istess studju jgħid li 41% tan-nisa fil-workforce Maltija huma f'roles l-iktar esposti. Għall-irġiel 27%. Dan ifisser li Dejjem skont dan ir-rapport, in-nisa huma l-aktar esposti u lanqas probabbli li jibbenefikaw direttament mill-AI. U x'inhuma ħafna minn dawn ir-roles? Qed nitkellmu xogħlijiet f'amministrazzjoni, xogħol klerikali, beħ, eżatt fejn l-LLMs huma l-aktar b'saħħithom. Imbagħad iż-żgħażagħ. Rapport ieħor maħruġ mill-Eurostat fi frar ta' din is-sena juri li f'Malta 76% taż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-24 sena jagħmlu użu minn xi forma ta' AI ġenerattiva, rata li wkoll teċċedi dik medja ta' 63.8% fl-Unjoni Ewropea. Dawn iż-żgħażagħ minbarra li jkunu għadhom ma bnewx dik ir-reputazzjoni professjonali li probabbli tipproteġihom mir-riskji miġjuba mill-ai huma wkoll suġġetti għal trends fejn it-tendenza hi li wieħed ifittex risposti immedjati minflok dawk raġunati il-mistoqsija hi l-llm ħa jikkoreġi din it-trend? jew jaċċelera. Student jaf jafda risposta għax irid risposta ta' malajr. U hija tkun ħażina. Se jiċċekkja jew le. Mela, jekk wieħed ikun xettiku ħajjid, din teknoloġija notevoli, vera. Imma kif ħajt qasmu ir-riski u l-benefiċċji? U din mhijiex kwistjoni teknika, dik hi kwistjoni soċjali, u politika. U bħalissa f'Malta qed nagħtuha biżejjed attenzjoni? Ejja nagħtu ftit eżempji. Tlieta minn nies Malta bħalissa. L-ewwel persuna mara ta' 52 sena administrative manager. Għandha 25 sena esperjenza. Affidabbli taf kollox fuq xogħla imma fuq ix-xogħol tagħha, diġà qed jiġi esplorat modi kif ħafna mill-funzjonijiet tagħha jiġu awtomati. Fil-fatt, ħafna mix-xogħol tagħha, language model jista' jagħmlu f'minuti. Hi tinsab fil-kategorija deskritta mill-IMF bħala high risk. Issa f'Malta l-istrateġija għal lifelong learning tal-2023 sal-2030 tindirizza eżattament sitwazzjonijiet bħal dawn. Jiġifieri għajnuna hemm. Il-mistoqsija hi tista' terġa' titħarreġ din il-persuna? Għandha l-ħin, ir-riżorsi, il-konfidenza? It-tieni persuna. Tabib żagħżugħ jaħdem Mater Dei. Jaħdem ħafna, ħabriki. Imma 40% tal-ħin tiegħu huwa paperwork. Il-bot mill-pazjenti, L-LLM integrat mas-sistema tal-isptar tista' tiffaċilita dan. Fil-fatt, skont riċerka fuq Google Health AI, din naqset false positives fil-breast cancer screening b'5.7 fil-mija u false negatives b'9.4 fil-mija. Dak ifisser aktar preċiżjoni. Ġifieri għal dak it-tabib, l-AI mhix replacement, huwa fil-fatt kollega utli. Imma xiġri mill-intuzzjoni diagnostika tat-tobba żgħar? Dawk li għadhom jibdew. Meta dawn jidraw bl-assistenza tal-AI ġenerattiva sa mill-bidu tat-taħriġ tagħhom. Issa, it-tielet persuna. Tfajla ta' 19 sena taħdem fil-customer service. Dan huwa l-ewwel xogħol tagħha u taqla' medja ta' 1200 euro fix-xahar. Dan huwa eżatt it-tip ta' xogħol li l-IMF qed tgħid li huwa fl-aktar riskju. Issa mhux bilfors titlef ix-xogħol, imma forsi forsi l-kumpanija tieqaf timpjega oħrajn. U din il-kategorija ta' xogħlijiet tibda bil-mod il-mod tonqos. u l-ġenerazzjoni li jmiss. Jaf ma jkollix din l-opportunità offruta bħal dan l-ewwel xogħol. U dik hija problema li l-ixu tal-produttività mhux bil-fors tkun qed tikkunsidra dak l-ewwel xogħol li huwa importanti fl-iżvilupp tal-ħajja tax-xogħol. Ħanħallikom b'paradoss żgħir. Mela, stabilejna li l-LLMs huma għodda importanti, prattiċi. Diġà użati minn kważi nofs il-Maltin adulti u integrata f'ħafna operazzjonijiet fil-qasam tax-xogħol. Ġifieri aħna nużaw l-AI Ma nafdawhiex. Fil-fatt, skont Trust Barometer issettjat fl-2024 minn Edelman Intelligence, jgħid li AI hija fdata minn madwar 50% biss tan-nies f'mod globali u jidher din il-fiduċja tonqos Għax skont l-Eurobarometer tal-Kummissjoni Ewropea fl-2024 jgħid li 84% taċ-ċittadini Ewropej jgħidu li l-AI għandha tiġi kontrollata. U 66% jaħsbu li se teqred aktar xogħol milli toħloq. Imma fl-istess ħin, 55% jgħidu li diġa qattejnhom fil-ħajja ta' kuljum. Nużawha u nibżgħu minna fl-istess ħin. U dan l-attaġġament huwa normali għal teknoloġija li għadna ma nafux fejn se twassal. U l-Unjoni Ewropea taħlet ukoll biex tipproteġi l-ċittadini Ewropej. Fil-fatt skont li ju AI Act li daħlet fis-seħħ fl-2024 Din diġà tipprojbixxi ħafna affarijiet bħal manipulation, social scoring u mass biometric surveillance. Imma regulation biss mhux bil-fors tissarraf fiduċja. Il-fiduċja trid tinbena deċiżjoni b'deċiżjoni li turi li din it-teknoloġija ħa taħdem favur l-interess tal-bniedem u mhux kontrih. U dik tibqa' dejjem responsabilità tagħna bħala bnedmin. Nibqa' niġi lura għal dan il-punt. Malta tixtieq tpoġġi lilha nnifisha bħala l-aktar pajjiż AI friendly fil-Ewropa. Għandna business adoption rate li teċċedi l-average fl-EU. Parti kbira mill-popolazzjoni adulta diġà tuża dawn l-għodod. Imma fl-istess ħin kif għedna, l-IMF jgħid li ħaddiem minn kull tlieta jinstab friskju. Allura l-mistoqsija hi jekk l-LLM jista' llum jagħmel parti kbira minn xogħlok. Mhux għax hu aktar intelligenti minnek, imma xwirħas, aktar veloċi u qatt ma jimrat. Allura min hu responsabbli li inti ma tiġix effettwat? Il-kumpanija ma min taħdem li qed tifranka l-flus billi tawtomizza r-rwol tiegħek? Il-gvern li qed jinkoraġġixxi l-użu ta' dawn l-għodod? It-tech company li bniet il-mudell? Jew int? Kien suppost li rajta ġejja din it-teknoloġija? Eh, ma naħsibx li hemm xi risposta faċli għal dawn id-domandi, imma probabbli it-tweġiba hi li responsabilità għandha tinqasam bejn kulħadd. fejn kulħadd għandu jagħmel l-almu tiegħu jew tagħha. Għajnuna hemm. Skemi bxejn ta' taħriġ ġew mweda mill-gvern. Korsijiet issib. U int, x'taħseb? Grazzi tal-li kontu miegħi għal dan il-podcast. Narawkom fl-episodju li jmiss għal aktar diskussjonijiet fuq topics relevanti tal-AI.